ED. Ah, mukaona kuti chii iyi nyaya iyi yakatangira kuti passion java ndiakatanga kurova wingi d ini handisiri ndakonzeresa kuti wingi d azorova passion java kaini kana kuti passion java nawingi d varovana but passion java akasangana wingi d mutown ndobva amirova nedombo nedina ndobva atiza inini handitomboziva kuti nyaya yachanga itori yei pamwe wingidi inotanga agara palamba yapasha njava but inini manje chandiri kuziva manje kuti wingidi akarova pasha njava nedombo eh, chakaitika ndichekuti amongoziva kuti ini ndogadzira mamizical videos emacatoon mavisualizers manyama maiziva nechip price netendo las chete saka wingidi manje eh, akatiti mfana iwewe uri bo unoita maworks manyama ndoda ndombouya kustudio kwako izo saka that day manje inini semunhu anga akakwandura nebasa nemamusic video anana inomas nana rb pachange vabva ndifonera that day ndobva nditi ah mfana wangu ndiyo zimtunes kayo nana e eh, ndizimtunes ndikati ndiyani wandotaura naye zvikanzi handiprofit ah, passion java ndikati ah imene kaidzi kutaura idzi ndakati ko passion java chii eh, bho zvese zvanzi mfana ah, unorwa masini manyama but ish mfana iyo mari yaunochaja vanhu ishoma shoma unorarama sewe ndakati haa ah, mudzime yangu ndozvainenge ichitongoda maiziva kusimbisa kagraft papacho ndobva pacho ndichabva ati hawo mufana wangu ndiri kuuya kustudio ikoko saka ini panguva iyi semunhu anga abva kutaura naprofeti ndakava ndakangana kuti ndine appointment nawingi d maiziva saka manje pasho njava akabva batikira kustudio maiziva ah, vatanga nomubvunza saka iwe mufana unogadzira seko mamusical videos ako vandati hamdara ah, chanongoda chete ipicture renyu chete ndoda kudesigna sezvamuri nemusic yenyu chete chero muri kublawaya masin tokwanisa maita pawhatsapp imunongosenda mari neikoke zvisd chete kuda kusotra maworks manyama vanoda yobva newewe wakanyanya kayo but problem yako ndeyekuti wakachipa ungaita mamusical videos ten dollars haa ah, mfana usadaro vandati ah, mdhara inotambika mdhara ah, papacho pageto techitsvaga mari vanditi awo ah, bo vatanga kuti ngo lecture lecture zvekutsvaga mari inini bandasingazvitereri maizo saka panguva yatinakuziva kuti wingidi ari muroad ari kufamba achiuya ari parara achiuya nemuproduct wake

ah, zvaza kutonetsa makuru wani ndanda kutoshaichi chakuiti apa inini handisi kuziva kuti handisi kutoziva kuti pasho njava asi arova wingidi nedombo mutauni ah, ndobva ah, wingidi ndobva angofuta ndobva angomutasa nerimwe ziso so iwe ndakazongoerekana wingidi dzipa passion java ari kumadziro passion java ari ei kopo ei ngenyi ngenyi ayewa ah, Saka vakomana vakabva vatanga kukikiritsana vachikikiritsana mustudio manje ah, after 30 minutes bva vaneta manje ah, ndangoona vanhu vangopumhana pumhana kunge vari kupumha nyuchi ah, ini ndakabata chiuno manje vandati upenyu uri kutofamba ipapa hmm, iwe hmm, aumbozvinzwisise iwe nguva idzodzo manje foni yangu bva yaring sapanguva idzodzo manje foni yangu ibva yaringa ndobva ndadairana nati e eh, hello mukutaura nazimtunes zvikanzi e eh, ndiinomas ndinoda kusotiroka music video rangu remacartoon ndobva ndati senda picture rako nemusic yako powhatsapp ndobva asenda ndobva ndati right senda ikoko zvsd panumber idzodzidzi ndobva asenda ndobva ndatanga kugadzira music video rake sa panguva ndaigadzira music video rake manje wingidi naposho njava vaijongana jongana chipopoterana popoterana ini ndakangozvitinya pakona ndiri busy kugadzira music video remunhu ndobva ndazonga naposho njava vabudisa pend ah pend racho rari rechikadzi manje riri reblack ah ndobva ndangona wingidi bva apererwa bva abata godzi samaona chiragazi nyaya yedu iri kugumira panapa tozopesa mangwana saka imigaz don't forget to subscribe mamalike